Nneɛma bebree na Awurade baeɛ na ne di mu akotene paa yɛ abaanwa na nti mepɛ sɛ mebisa sɛ nneɛma bi soronko bi wɔ hɔ a ɛpie bie mu a yɛbɛtumi ne atiefoɔ akyɛ anaa? Yoo, nneɛma a ɛpie hɔ no, nneɛma a ɛpie hɔ no. Ɛɛ, ebia na nnipa amfa n'ani ankɔ so, nso adesua kɛseɛ paa na epie hɔ. Yɛn nyinaa yɛhu sɛ yɛte sɛ ɔsantehene wɔte Brɛwiri ne Krawiri nwoma so. Krawiri ne Brɛwiri epie hɔ.
Yoo, Krawiri no yɛ sebɔ. nwoma, ɛna Brɛwiri ɛyɛ gyata nwoma, ɛna ɛsono nwoma nso so yɛ sonwedeɛ no ba nwoma. Yɛhu sɛ ɛno nti ne yɛsan kasa kɔtɔkɔhene ɔte ba nwoma so. Ɔte ba nwoma so.
Enti sikadwa ɛreba no, na ɛda nnipa kɔn ho. Ɛda kwabrane kɔn ho a yɛa kyerɛ sɛ atuo atwa ho ahyia. Mhm. Ɛna yɛde kɔsii hɔ so a na wɔn akonnwa a ɛsi soɔ mhm. ɛsan wɔ kyiniiɛ ɛsi soɔ mhm. ɛsan akonnwa no koraa nsi fam kɛkɛ ɛsi ba nwoma so Saa nnoɔma wei na yɛn busa yɛn ho sɛ adɛn nti nka akonnwa nka yɛntumi mfa nto kaa mu ma mhm. yoo ɔsantehene ba na ɔte nipa kɔɔ ho mhm. ɛna ɔsantehene nso so aka me ate aseɛ ɛna yɛde ani ahu nso sɛ sikadwa ɛso kyɛn sɛbi anya adɔ ɔno santehene no po yɛ a ɔno ankasa ka daa ne daa sɛ mu wura ne me me nso me wura ɛne sikadwa Enti sɛ ɔno te nnipa kɔn ho a, ne wura ɔte apat ɛyɛ ɛfrɛ no sɛ mu a apakan mu a ne wura nso ɔte nnipa kɔn ho ɛna ɔhyɛ ɔtena ase akyiniiɛ si ne so a ne wura so ɛ nti ne wura ne sikadwa deɛ sikadwa so ɛsɛ sɛ kyiniiɛ si ne soɔ. Sikadwa adwa no a ɔte soɔ no sikadwa no te soɔ no nso so ɛwa paa a yɛfrɛ no hwɛ dɔm nti baabi a ɛsie biara no ɛhunu dɔm ɛdɔm a atwa hyia nyinaa no ɛhwɛ wɔ mo yɛhu saa nneɛma wɔ yi yɛhu sɛ mpɛn pii ɔsantehene tena ase a yɛana ɔte Asipem so, Akonnwa a sɛbe yɛde aboa nwoma anwono soɔ na wɔde n'atɛ ato so atena so. Wei deɛ, yɛhunu sɛ dua bi si n'akyi na sumiiɛ ahodoɔ na yɛde asum dua no na n'akonnwa si dua no anim, ɛnyɛ saa, ɛno yɛ, yɛfrɛ no sɛ kotokodwa. yɛ a nk mpɛn pii no ɔtena ase a ɔde ɔde si ne nkyɛn nsa benkum so hɔ no, sikadwa sikadwa bɛtena ne nsa benkum so. Enti saa akonnwa no na ɔtena so. Na saa akonnwa no ɔtena so a ɛyɛ kɔtɔkɔdwa no, nkurɔfoɔ yɛ mfomsoɔ kɔfa no sɛ yɛ sikadwa. Sikadwa ayi ɛɛ ɛɛ biara nim ɛfrɛ no sɛn ɛɛ dua. Biaa nnim, ɛnneɛ sika soo enti ɛhuu no sɛ sikadwa te ne nsa benkum so. Na ne benkum so ɛ, ɔhene tena ase a, nnoɔma ɛho hia paa ɛna ɛtaa wɔ ne benkum. Sɛ sikadwa ni hɔ a, kotokodwa ɛwɔ hɔ, kotokodwa ni hɔ a, santehemaa ɛwɔ hɔ. Yɛn nyinaa nso yɛnim wɔ sukuu mu koraa yɛakyerɛ yɛ sɛ nnipa wo koma ɛda benkum so ɛda benkum nti baabi a koro na wɔ ɛhɔ ɛna wadeɛ hia wɔ paa nso ɛwɔ nso yɛhu saa adeɛ no nso yɛhu dɔm yɛ a ɛpie Wei n'aseɛ yɛ a kyerɛ sɛ ambassadors ne heads of state anaasɛ ɔman mpanimfoɔ bi wɔn a wɔn asom ɔman no da ɔman mpanimfoɔ nyinaa yi wɔn ti yɛ a wɔn mo amba no bɔkɔɔ wɔn amba no sɛ ɛɛ traa ba no ɛɛ mmarima mu paa. Teacher, wokan sɛ yɛwura ka sɛ sikadwa